No 17 Deeg Krich géint den Iran vun Israel an den USA ouni e kloer definéiert Zil, stéisst d'Demande vu Washington un d'NATO-Länner fir ze hëllefen, op Resistenz. Kee wëll eragezu ginn an e Konflikt, dee schlecht preparéiert schéngt, vun deem een net weess, wéi laang e riskéiert ze daueren a wat eeben d'Zil soll sinn. De Resumé vum Dag vum Petz Bartz.
Déi weltwäit Pëtrolskris ass een Deel vum kuriéisen Iran-Konflikt, deen all Geopolitiker virausgesot hat, deen awer Washington an Tel Aviv net dovun ofgehalen hat, sech eranzestierzen. De Präis klëmmt an et wäert daueren, bis datt d'Interventioun vun der internationaler Energieagence, fir 400 Millioune Barrel op de Maart ze bréngen, ka gräifen. D'Ukënnegung vum Donald Trump, fir d'Pëtrolssanktioune géint Russland opzehiewe, stéisst international Och op Kapprëselen, well et den Ukrain-Krich verlängert an dem Wladimir Putin an de Krumm spillt. Deen ass am Moment, dee sëtzt zu Moskau eng Popcorn z'iessen, dee kritt elo Suen mam Krich, dee lo am Iran ass, do fluppt en an der Keess bei deenen a Russland, Gas, Pëtrol, d'Präisser ginn an d'Lut, hei de Rubel rullt, a wiem kënne se Merci soen? Deen am Wäissen Haus, also c'est pas génial. Mee och politesch zeechent de Krich eng Tendenz zu Washington of, verluer ze goen. De Regimewiessel huet net fonctionnéiert. De fréiere Kommandant vun de Revolutiounsgarden, de sougenannten Hardliner Mohsen Rezaei, gëtt haut neien militäresche Beroder zu Teheran. Politesch ass et fir Washington en Echec, well d'Bombardementer vun zivillen Ziler zu Teheran an anerwäerts net méi kënne verkaf ginn als sougenannt Befreiung vum iranesche Vollek, grad ewéi och doheem An den USA, wou kuerz virun de Walen am November keen e Krich wëll, aus deem en erëm eng Kéier net erauskënnt, an deen d'Amerikaner am Fong net interesséiert, well vun Iran keng Gefor fir si ausgeet. Zumools well de President an de 17 Deeg Krich och an 10 Tweets behaapt huet, Iran wier zerstéiert. An dann elo awer international no Hëllef freet, well een an der Strooss vun Hormus awer net eens gëtt. D'Wäisst Haus probéiert elo, aus der Aventure eng NATO-Missioun ze maachen. Ech fannen ëmmer speziell, wann ee selwer fir de ganzen Duercherneen suergt an dann elo seet, hei elo mussen déi aner kucken, mer hëllefen ze kommen. Ech wëll just drun erënneren, datt en och d'NATO zitéiert huet. D'NATO ass den Artikel 5, an ech muss lech awer just soen, datt den Artikel 5 hei a mengen Aen net applizéierbar ass. Zypern wor dat eenzegt EU-Land wat elo wierklech attackéiert ginn ass. An Zypern sot selwer, éischtens ass Zypern net an der NATO, mee zweetens huet Zypern och direkt gesot, hei haalt eis do eraus, et wor eng brittesch Basis déi do ass. Israel klëmmt iwwerdeems ëmmer méi an eng Libanon-Offensiv eran, déi och vun de Biller hier staark un de Modus operandi an der Gazasträif erënnert a wou keen Ënnerscheed méi gemaach gëtt tëscht presuméierten Hezbollah-Milizen an Zivilisten. Am Süde vum Land gouf gëschter e Spidol bombardéiert, wou 12 Medezinner ëm d'Liewe koumen. D'Afferzuel zanter dem zweete Mäerz a Libanon ass mëttlerweil op 850 geklomm.